Sayğılı ve ürmetli cemaatım, ürmetli müslümanlar, Cumamız hepimizge hayırlı ve mübarek olsun. Bu mübarek künler hayırlarğa sebepçi olsun, vesile olsun inşallah. Muhterem dindaşlarım, bugünki vaazımızda qısqadan müsülman bir şahsiyetniñ hususiyeti aqqında bir söz yürsetecekmiz. Bizim dinimizniñ esas qaidelerinden, esas temel taşlarından biri olğan doğrulıq aqqında söz yürsetmege istedik. Şimdi, evvelâ, evvelâ bir musulmanım degen insan, Özüne musulman dep aytqan bir insan doğru olması kerektir. Ne içün? Çünki doğrulıq sıfatınıñ İslâmnen ve imannen büyük bir bağı bardır. Doğrudan bağı bardır. İnsan doğru olur ise, kâmil bir musulman olur. Yani bizim imanımıznı tekmillegen, tekmillegen şey bizim doğruluq sıfatına saip olmamızdır. Elbette, musulman olmaq, er vaqıt aytqanımız kibi, qolay. Kelime-i şehadet ketirgen adam musulman olur. Yani tek Allahqa ve Onıñ yollağan peyğamberine inanğan adam, yani kelime-i şehadet ketirgen adam musulman olur. Amma, musulman olıp yaşamaq ve qalmaq başqa bir şeydir. Bunı er daim aytamız, tekrarlaymız. Bir keresinde, bir keresinde Peyğamberimiziñ yanına kelgen bir, e, Beni Esed ibnu Huzeym qabilesi Peyğamberimizge dediler ki, biz musulman olduq. Biz iman, a, biz iman ettik, dediler. Baqıñ, şu yerde bir ince bir noqta, ince bir husus bar. Biz iman ettik. Bu insanlar ğanimet, yani cenkten soñ qalğan bu trofey degenimiz şey, olarğa da saip olmaq içün ekiyüzlülük yapalar şimdi. Munafıqlıq yapıp, biz iman ettik, dediler Peyğamberimizge. İşte, Amma Allahu Taalâ bunıñ üzerine, bunıñ üzerine bir ayet yollay. Dey ki, O, biz iman ettik, degen araplarğa söyle, dey Peyğamberimizge. Olar iman etmediler, olar İslâmğa kirdiler. Olar İslâmğa kirdiler. Çünki iman olarnıñ yüreklerine daa yerleşmedi. İslâmğa kirmek, musulman olmaq, yani musulman sözüniñ tamırında nasıl bir söz bar, yani silm, barış, cenkniñ qarşılığı olğan, yani qavğanıñ, şamatanıñ veya cenkniñ qarşılığı olğan, Silim, yani barış dinidir deymiz, doğrumı? İslâm dini. İslâmnıñ tamırında barış sözü bardır. Yani barışmaq, cenkni taşlamaq, qavğanı, şamatanı taşlamaq ve İslâmğa kirmek doğrudır. Amma mümin olmaq, kerçek manada iman etmek demek O, o bilgen şeylerni, o qabul etken şeylerni yapmaqnen olur. Bu yerde ince bir çizgi bar, ince bir noqta bar. İşte, musulmanım oldıq desinler diye Allah. Çünki iman olarnıñ kökslerine daa yerleşmedi. Ve devamında Alla Taalâ bir ayette dey, Eger Allahqa ve Resuline itaat etseñiz, Allah yapqan işleriñizden iç bir şey eksiltmez. Çünki Allah pek bağışlayıcı ve merhamet eticidir. Yani iman etmeniñ, işte, amelge, bilgilerimizi amelge keçirmeknen olur. Kerçek manada iman etmek, yani Allahnıñ ve Peyğamberimizniñ çizgen yolundan ketip, o emir ve yasaqlarını yerine ketirmeknen olur kerçek iman. İşte, cenk vaqtında bilemiz ki, Hazreti Aliynen olğan bir adise, kerçekleşken bir adise, adamnı öldürecek vaqtında, Eşhedü en la ilâhe illallah, dedi adam. Yani iman etti sözde. Onı kene de öldürdi. Bu adam qorqudan musulmanlıqqa kirdi. Onı öldürmeyim dep, onı öldürdi kene de. O, yani bu yalan ayttı, dep onı öldürdi kene de. Azreti Ali, Peyğamberimizge keldi bu haber. Peyğamberimiz dedi, sen onıñ yüregini açıpmı baqtın? Ya kerçek, kerçekten de iman etken olsa, o, aytqan sözüniñ manasına, farqına barıp kerçekten bir iman etken olsa? Onıñ yüregini açıpmı baqtıñ? Yani, demek ki, bizler Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah degen bir adamğa musulman kibik davranmaq kerekmiz. Onıñ yüregini yarıp baqamayacağımızğa ve onıñ imanını tartamayacağımızğa köre, Oña musulman kibik davranmaq kerekmiz. Hatta Peyğamberimiz de bu şekilde yapqandır. Cemiyetniñ içinde munafıqlar bar edi. Biz sizlernen qardaşmız, bir-birlerini qucaqlap, qardaşça qucaqlaşıp, amma Peyğamberimiz cenkke kitkende bular saqlana ediler, cenkke kitmey ediler. Yani bir şeyni aytıp, yalan ayta ediler. Söz berip. Yani munafıqlıq sıfatlarını taşıy ediler ve munafıq ediler bu insanlar, amma Peyğamberimiz onı bilgeni alda, onı bilgeni alda olarğa musulmance davranğandır. Çünki olar Eşhedü en la ilâhe illallah degendirler. Dosdoğru olmaq, dosdoğru olmaq qıyındır. İşte böyle olmaq kerek. Atta biz epimiz sizlernen mına qonuşamız, laf etemiz. Bu böyle olmaq kerek, bu da böyle olmaq kerek, dinimiz boyunca bu doğrudır, bu yanlıştır, deymiz. Amma buna lâyıq olmaq, kerçekten onı yerine ketirmek qıyın bir şeydir. Evvelâ özüme aytam, ondan soñ sizlernen paylaşam. Çünki bizler de insan, yani nefis taşığan varlıqlarmız. Qıyındır, qıyın. Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degen, Meni Hud suresi qartayttı, ihtiyarlattı. Men qart oldım, Hud suresinde engen ayetten. Ne içün? Ne edi o ayet? Peyğamberimizge kelgen ayet, Festaqim kema umirte. Emri olğanıñ üzere, emri olunğanıñ yol üzere dos-doğru ol. Allahu Taalâ Peyğamberimizge böyle bir emir ete, Dos-doğru ol. Bu yol üzerinde yalan, işte, aldatma ve ya er angi bir yaramaylıq yolu üzerinde olma. Peyğamberimiz bu ayetten dey, men qartaydım dey. Bu ne demektir? İşte, musulmanıñ bir İslâm Nurını taşığan bir insannıñ bu ayet üzerinde kerçekten teren-teren tüşünmesi kerektir. Peyğamberimiz de öz, özü başqa müslümanlarğa, başqa insanlarğa tavsiyesi de şu olğandır. Bir kere bir adam keldi Peyğamberimizge ve soradı, Ya Rasulallah, İslâm aqqında maña öyle bir şey ayt ki, Men başqalarına barıp soramağa acetim qalmasın, başqa bir şey soramağa acetim qalmasın. Peyğamberimiz de oña dedi, Allahqa iman ettim de, Qul âmentu billâhi, sümme istaqim. Allahqa iman ettim de ve dosdoğru ol. Yani, iman ettim dep ayt, söznen onı ayt, amma ol, dos-doğru ol, o yoldan ayırılma, aytqanıñnen yapqanıñ bir olsun manasında. İşte, doğrulıq, doğrulıq bir esas temel taş, musulmanıñ imanınıñ temel taşıdır. Onıñ içün bizler aytqan sözümiznen yapqan areketimiz bir olacaqtır. Doğru qay yerde olur ise olsun, kimiñ qarşısında olur ise olsun, işte bu da qıyındır. İnsannıñ qorqusı, insannıñ qorqusı onı doğruluqtan vazgeçirir. Amma bizler musulmanmız, iman etken varlıqlar degenimiz alda tek Allahtan qorqmaq kerekmiz. Yani Allah'ın uzurına çıqıp, anda esap vermekten, o qıyın künde esap vermekten qorqmaq kerekmiz, esasında, eger temelge baqacaq olsaq. Amma insannıñ dünyalıq qarşısında qorqma duyğusı Elbette, onı doğrulıqtan vazgeçire. Çoqu zaman. İşte, adam namaz qılar, oraza tutar, ibadetnen meşğul olur, iş aqçığa keldimi, iş aqçığa keldimi, ticaretke keldimi, alış-verişke keldimi, sanki bu musulman, musulman degil, ya. Deñişe işler. Qayda kitti seniñ, eee, o tünevin aytqan şeyleriñ? İşte, insanlıq, insanlıq, afsus ki, musulmanım dep kerçek manada iman etmeme hususiyetine saip. İman etmek birazçıq daa farqlı. Dedik ya, o bilgilerimizni Musulman olğandan soñ yerine ketirmeknen olur, iman, yani irfan deymiz biz buña, bilgilerimiznen yaşamaq, işte irfan saibi olmaq, arif olmaq. İşte bu da qıyın, qıyın. Alla Taalâ bizlerge, bizlerge elbette qaviy iman nasip etsin. Bizler her namaz qılğanımızda Fatiha suresini oquymız. Ne deymiz bizler? İhdinâs-sıratal mustaqim. Bizlerni istiqamet yoluna, yani doğru yolğa qavuştur deymiz. İhdinâs-sıratal. Hidayet et. Yani hidayet bir yoldur. İhdinâs-sıratal mustaqim. Doğru yolğa bizni qoy, dep dua etemiz. İşte, bizler aslında isteymiz ki, Allahtan biz doğru yolda olayıq. Kerçek manada musulman ve iman etken bir insanlar, kâmil bir iman saibi olayıq dep dua etemiz aslında. İşte, bizni qurtaracaq aslında bu çiñ yüreklili, yüreklilik, çiñ yürekten olğan bir imandır. Allahu Teala Quran-ı Kerimde dey, La temutunne illa ve entum muslimun. Ancaq musulman olup ölüñiz. Ancaq musulman, yani teslim, Allaha teslim olma duyğusunnen bu dünyadan ayırılıñız. Bu dünyadan ayırılğan insan işte O bir tarafqa kim barıp kelgen? İçinde, yüreginde şübe bar. Adam İslâmğa kirmek degil, iman etmek degil, İslâmğa bile belli degil, kirdimi, kirmedimi. Daa şübesi bar. O bir tarafqa, yani, kim barıp kelgen, inanmay. Ahiret inancı zayıf, ahiret añlayışı zayıf. Onıñ içün iman yerleşmegen. Musulman olğan, inşalla musulman, islamğa kirgen, yani islamnıñ şartlarını, işte, qabul etken, amma imanı yerleşmegen daa yüregine. İşte, Alla Taalâ bizlerni bu kibi eki yol arasında turğan insanlarnıñ o duyğularından bizlerni arındırsın, inşalla. Çünki, ebet, munafıqlıq, bu pek tehlikeli. Gizli, saqlı bir şirktir bu. Şirk, yani Allahqa ortaq qoşmaq demek, şirk. Amma saqlı. İnsanların ögünde sen musulmansıñ, iman etken birisiñ, namaznı doz-doğru qılasıñ, orazañı tutasıñ, sadaqa beresiñ. Amma yüreginde sen, yüreginde sen öbür tarafqa kim barıp keldi dep aytasıñ. İşte bu, bu yol ayırımı insannı, insannıñ başını bir sıqıntığa oğrata bilir. Onıñ içün Alla Taalâ cümlemizge kamil bir iman saibi olğan, bizlerni bir kamil bir iman saibi olğan qullarından eylesin. Allahu Taalâ munafıqlıq sıfatlarından uzaq Munafıq sıfatlarından uzaq olğan qullarından eylesin inşallah. Allahu Teala cümlemizge qaviy iman, sağlıq, selâmetlik, öz ana toprağımızda öz ana dinimizni, öz dinimizni ögrenip, güzel-güzel onı amelge keçirip yaşamaqlar qısmet etsin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil âlemin.